Right guys, maswera sei maswera sei. Regai ndikuudze nyaya iripo. Ma celebrity mazhinji anodzvanyirirwa because vanhu vanenge vana blotter vanenge vachitya kuti manje ndikaenda unotaura pa internet zvozonzi ndakushatisa chechi o zvinozonzi ndakutukana na manager aimbondi manager vodzvinyirirwa. Ndokubasa redu isusu vana maidoms. Inini guys, ndoda kuti munzwisise kuti andiuyi nenyaya yekunyepa. Andipererwi ndosvikotaura nyaya yekunyepa. Remember ndofamba nemota inochajwa pamagetsi ishi. Rapai. Handisi munhu wekuti ndingasiye mota inochajwa nemagetsi ndouya ndichisvikotaura nyaya dzisina mavhi 11. mese munotoziva kuti kana mamilo vapindira panyaya vatopindira panyaya vakutoitonga yakutofamba naye vakawanda muri kuziva kuti nyaya blot yanga ichifamba sei for the past two weeks handiti ka tikuziva kuti mukomana Akatanga anyora pa page pake akati hee zvinhu zvese zvandaka promiswa zviya handina kupihwa zvimwe zvakatorwa zvakafamba zvikadai zvikadai kukabuda video mukomana Chitangu akabatwa nemangemba handiti haa vanhu vakachema chema vakati ko mukomana mamubuditsireiko uh, makanga mamubuditsireiko uh, ah, murehab mukomana ari kuratidza kuti atodzokera

kubva kuna Blot anova iye ex manager wake uh, Tony Bindura so uh, ndichati ndiplay video clip munzwe mamilo vachipa Tony um, anzi 24 hours dzekuti vadzose zvinhu zvablot uh, ah, tochizotangira ipapo naika manager uya uya anonzi tony bindura aimanaja blot akatorera blot everything kubva kunduve kusvika kupatapata ndonyaya yakadepressa blot right now blot anodepression I'm sorry ku family ya Buloti I mentioned nyaya iyi panapa because tiri mafans a Buloti plus pano tinomira nechokwadi ne justice for ma victim toni budikira dzosera zvinhu zvabulota ungatori property nemidziyo yake nemaid zvese woti hanzi iye anondikwereta mari yaya ndakabhadhara ndichishandisa ndichibhadhara kumhuri yake ndichitenga chikafu ari kurehab ko kurehab profit yakaitika kurehab iri kuti ndokudzvanyirira mamaneja anoda kubuda mandebvu vachidya dikita remacelebrity celebrity rodaiwo munozienda imboti malota anotaurisa but unotoona kuti malota aitaura chokwadi paitaura kuti arisaiti vanhu twese tinomanejwa nemamaneja kwakadero artist ari anotooneka muzimbabwe ndiartist asina mamanager mamanager anomanager vanhu muzimbabwe maartist ndiri kukuteerai one by one ndichikufumure kune umwe manager anomanager mamwe maartist akawanda ane udzvanyiri futi hwekuti umwe mukomana ari kukwira ndega achienda kupi nekupi achishanda manager achimuti ndiri kubata mari yangu yechikwereti zviriko here zvinhu izvi hatida vanhu vanodzvanyirira vamwe toni dzosera property yese yawakatora yabhuloti nemari yako kwatoda kutora advantage yekuti ho vabereki kwana bhuloti mapostori havazoendi pamalive he vana bhuloti macelebrity vanozotya kutaura Hey chichichi maya dzosera izvinhu zvaBlot. Pana apa Blot ari kutukwa nevanhu kunzi hey ijunk hey akarohwa nemadrugs. Blot ane maulcers. Blot ane maulcers haasi kudya nestress zvinhu zvese zvakatorwa. Ane mukadzi nemwana. Anotangira papi kana muchitora neID. Ane maevents ada kuha. Saka ndiri kuinzwa inini one munhu ane six pack. Handitika. Tony Bindura tinyare tokunyarawo because isusu kana taakukuexposa panapa hatimiri gore rese tichikubvarura tichiexposa nyaya dzako nemaaudio ako aunenge uchitaura nemuromo wako nemascreenshots nemacall recordings ndo zvatinoita isusu vana ketile ketile because hatina rimwe basa rekuita justice panapa ini ndiri voice of the voicelesses paya paya panonzi munhu ari kudzvinyirirwa nevanoda kutonga vamwe nedemo uda kutyisidzira vanhu ndo pandinopinda ndosviko expose dzosera zvinhu zvabuloti zvese zvawakatora zvese property nyangwe zvikanzi munhu anokukwereta ungamutorere nebhutsi nemasocks nezvese zvese kuenda nezvinhu zvese buloti akabuda achiti ndorikavha here achitochema song yeye kutori kutochema vanhu muri kufunga kuti kumaketi kuonda kuri kuita buloti haasi kudya ane mausas ane depression ane stress imoti madrugs when are we going to stop nonsense akadai vanhu kubatana kuti noise kuti no enough is enough mamaneja ekuzimbabwe vese vanobudira vachidriver malatest car mavolvo matesla machichi nemari dzetalent revana vavanenge vachimaneja vachivadzvinyirira kuna vamwe mwana ari kuita basa rekuenda kumaevhendi kumashow mari ichibhadharwa maneja achitaura ndiri kubata chikwereti changu chekuita sei une talent here unoda kuzviti maneja makazviendera kuchikoro kuita umaneja wekudzvinyirira vanhu modya mari dzevanhu netalent ravo mopedza movatorera zvinhu zvese vosara asina kana chii kumhata kwemamaneja ese anomaneja maartisti vachivadzvanyirira vachitora zvinhu zvavo zveginde one by one ndaukunyadzisai mese ndichikubvarurai nevana venyu nevakadzi venyu nemhuri yenyu nezvimakambani zvenyu zvekumama zvekuda kuti hanzi ndiri manager ndiri manager kana muchimanager munhu manager yemunhu zvakanaka muchimupa mari kwete kuti munhu ane mota haafambi naye inofamba namanager peji munhu haatozivi kuti rapinda mari manager anenge achitora wese iyo toni wakadya mari yabuloti yakawandisa don't even get me started because ndikatanga newe you won't survive this dzosera mangwana ndikukupa 24 hours 24 hours yekudzosera zvinhu zvese zvabuloti zvawakatora zvese nepassport yabuloti neyemukadzi wake passport yemukadzi wabuloti unoidii What right do you have to keep someone's documents dzekutravel pamhata pako mhani toni tisatijairire dzosera alright alright tinofunga mazvinzwira mamiro vachitopopota vachitopenga kuti aiwaka haungazotore zvese kusvika kunduwe handiti unenge uchiti mukomana achaita sei saka vanhu vakawanda vari kuti ye mangemba ye mukomana azotora mutoriro zvazodai zvazodai ehe hazvirambwe kuti zviripo asi kanzi chanyanya kuwedzera pastress yemukomana zvaita kuti apinde musituation yaari nhasi inyaya yestress yekuti zvinhu zvake zvese zvakatorwa including e-, even um, passport yekuti afambise chaiyo anzi ahana mukomana so mamila vadzifambira and uh, eh, now ndakuita kuti muone vhidhiyo ya tony uh, tony akazopinzwa mukoti namamilo munovaziva mamilo aiwa vanodzigona nyaya idzi dzekugarisa vanhu matare aiwa zvichitobuda zvakanaka handiti saka ndichaita kuti muone vhidhiyo Mamelo vachinetsana nani kwete kunetsana rather ee vakamboti tukanei tukanei asi vakazosvika pavakawirirana vakataurirana nyaya iyi zvakanaka so Tony akapiwa mukana wekutsanangura zvese zvakaitika kuti nhasi ange aine zvinhu zvaBlot so zvinzwirei ah, ndichaita ndichingopawo commentary pano nepapo pano nepapo tichifambirana zvakanaka because Ah, ndichakata maparts akati wandei kuti vhidhiyo yedu isarebese asi tibate nyaya yacho chaiyo kuti zvakafamba sei paya makabaya ndingatopinda murume ane ndebvu yesongo chishora inini ndikatonotenga kapu munokuti kumba ikoko hakuna kana chinhu one chakanga chiriko hakuna kana chinhu one chakanga chiri kumba ikoko ndikaita izvo zvese tikapedza imba ikavako vanzwa dziketina imba ipapo ndinotakata kugara pemberi nemudzimai wake but ndinotakata kugara pemberi nemudzimai wake eh, handitaura zvekunyepa iwo ndionochita chibaba chemavhii 11 zvawazoda kuti saka raidzi ketira ndasiya mukomana atogara pamba nemudzimai wake inini ndini ndanga ndiri muna ifudza plot kind of ndofanira ndibate naye andaimbotora nguva asina kudongorera kwasino muzvino mufana wangu ari miri mufana wangu ari ma first days of first week everything was okay apa ndakasimo pamukomana atogara zvese zvese tori zvitori right but pakazoti papera about three weeks plot akasabatike pamba pepe angasopagara kana nhasi muchiti ndonyepo takasapagara ketina ndichakusenda mameseji zivhenzi macho vane three weeks vatoni month vadai jeka vasobatira pai vasobatira patini ndinoda kuzonosvika kuti wai ndakazonita zvo zvaplot ndadaro mm, pesa mm, papa takunopedza mwedzi ka december ka january atanga handidi kuti handidi kuti pani patende january atanga eh, kwakudiwa mari yerendi yekupera kwajanuary then paidiwa mari yerendi yekupera kwajanuary ndaifanira kuzonoenda kuchechi ndinogwamana sepromise kwana ndakaita sewo kwana ndakaitwa kunzi change chibhadhira mukomana rendi sezvo zvataa takawirirana eh, mari yerendi end of january kuchechi mari dzinozofamba mari dzisina kufamba kudaro dzisina kufamba mari hadzina kufamba hadzina kufamba kudaro eh, yakabva yaita problem zvinhu zvatanga kuvava ah, iwe wena kambokuti kutaurira zanaiti kuti handiti zvemunhu wako iwe ndini mahai revwa because inini ndini ndakanga ndine ukama nani nalandlord munhu hatodzi blot vasati omusa chero handifungoti blot kuti even up to today landlord wemba yanogara kuti aiziva here haatozivi then pape mari dzadza dzakutanga kunetsa dzerenza kudiwa february asvika mari dzene dzaingonetsa futi kudzidza dzifambe zvakadaro ndoto zvabva akabva atamamisa pressure yakanyanya ini noipa papo kuudza chokwadi pressure yanga yandinyanyire kuti mufesi uyu ndoita kuti gara kunyanya ndoita sei akuda kuti asanyanya zimba bhama kudodaro eh ndakabva ndaita hostel yaina kuzoitika ende funding yanda kuzofamba saka pakanga asina kufamba funding panapa ah, ini zvakandiremera kwanzisa kitina mhm. kuti ndirambe chidhonzo 515 because handizori toni bini vanofunga kuti vamwe kuti ndiri mhene zvokuzodaro sevamwe angwani mani ini zvakaita zvakandiremera saka ndine pandakanoita hostel zvekuti nguva iyoyo ndakatsamwa plot kuti all the effort yatwizi akuchagari patini pacho zvokuti taingati magwevhi 11 wangu ndinawo matama achasira message atone 3 weeks ari mani ndinawo mufoni ngoma nasi dzoka paipa deni kochii naye plot

Chii mfana wangu? Giri chii? Ndadai hangu maya ndose explain ndita sei ndita sei. Ndatasa condition yambu yake kunoti ah unoti ah. Is no longer blood ndita sei? Mwana ndani wana munyanya vrekwi kumashure because nini kana ndi subject ndaka study udai ndai ndikanyora ndopaswa chiko ndi blood. Ndana kasvika level kumunzwisisa kuti ukaona akati hmm, ipapa papa pane nyaya dzimwe dzakutotanga dzakadai ine gani gani ndadai. basa ramanager uh, ketina ukapinda uchinzwa manje une artist handizive kana kuine varipo achazondikorrekta basa ramanager eh, kuna artist is to manage the brand handiwanzwisisa handipo pakusponsa inini ndinoita topiwo mari nablot but after all zvese zvandakaita zvichipinda muoffice i don't remember chimbopedawa na one day nablot im not here to say kuti ndiri kuchinjira mari ketina get me right kuti kana kusimbadzisa nemi ndandipo mari ndakuwa mota ndati handisikuda izvozvo ndikavana kutaura nditi kana taura palife pana asi oda kuti ndizoti zvese zvandakazviita out of love zvinhu izvo zvezvo ndakazviita zvese expecting nothing in return because ndaida korati rikati kuti kiketina i love plot Ah, saka pari zvino ndofunga mazvinzwira ndiri kuita muchikatakata sezvandambotaura but ndofunga mazvinzwira kuti ex manager vari kutaura kuti aiwa eh, inini kuti ndizosvika pakutora zvinhu zvemukomana its not like eh, mukomana ane mari yangu zvake but its not like ndakatora zvinhu nekuda kwechikwereti kwete zviri kunzi mukomana abviswa kurehab abuda kurehab mukomana akatsvagirwa pekugara uh, this was after prophet jose vapromisa kuti amukomana ah, ndichamubhadharira rent for 12 months so zviri kunzi vakabva vanotsvaga imba kubva vanotsvaga paaspindal imba yanga ichiita 550 dollars zvadaro mukomana church yakabhadhara two months e, mukomana kwakuchidhisapiya panzvimbo achidhisapiya kudaro vakanga vaita kunetsana nemukadzi wake so mukomana ainzi ari kudomboshava then ex manager vaizongofonerwa kunzi hey, awe mukomana mukomana wenyu aita chakati uya kumapurisa nyaya dzakangowanda wanda dzawakataura kuti handikwanisi ah, kudzibudisa pajekerere but kune zvakawanda zvaiitika kubackground so two months mukomana asipo two months rent haisi kubhadharwa kusvikawo mukadzi wablot aona kuti ah munhu haasi kudzoka pano apa rent iri kudiwa kubva ashamula ashamula kudaro one profet havachaunze mari yerent vangobhadhara two months apa zvamirira landlord anoziva lisi yake nani natona haasi kuziva lisi yake nablot so landlord asvika pakunetsa akati aiwa kainiwa ndoziva ndiwe chindipa mari iwe ubhadhara rent anzi natoni ndakava ndabhadhara two months ndabhadhara two months um landlord akabva atanga kutaura zvemasamon hanzi kukatouya mapepa asi kungoti nanda kumaposta pai pasocial media mapepa akauya ndo pandakaona kuti arega ah, ndingosetla zvinhu izvi abva asetla abva angobudisa zvinhu kuita kuti landlord awana imba yake asaramba achinetsana nani nalandlord kwakutora zvinhu kwakuenda nazvo kumba kwake ndomaitikira zvakaita kuti tony nhasi uno ave nezvinhu zvaBlot. So Tony achienderera mberi achitsanangura nyaya yake ari kuti aiwa ini handina kumbobvira ndakaramba nezvinhu zvaBlot. Kubva zvandatora zvinhu ndichiendesa kumba kwangu after tanetsana nalandlord inini zvinhu ndakangochengeta asi Blot wacho muridzi wenyaya ndakangonana naye kamwe chete. Blot haana kubvira akandifonera nenyaya yezvinhu izvi. Dai akandiudza inini kuti tora zvinhu zvangu unoisa pakati ndingadai ndakaendesa haisi nyaya yekuti ndakaramba nezvinhu. Vamwe ndivo vari kubvunza kuti ko wakadii kupa mukadzi wake Tona abva ati aiwa ka inda ngasingape mukadzi wake munhu ndandine dhiri naye ndibhosi wangu anova boss blot saka kuti ini ndizotora zvinhu ndichiendesa kuna mukadzi wablot blot wacho ndisina kuwirirana naye zvanga zvisingaite inini chandakanga ndakangomirira kuudzwa nablot kuti a ah, mudhara zvinhu zvangu zviya zvamakatora kumba atora muendese pakati ini na was prepared kungoendesa ipapo it's not like ini ndakatora zvinhu nekuti ndozvida kana kuti ndakatora nekuti ndaida kuti handipe mari yangu yandakanga ndashandisa kwete handipo pane nyaya ini ndakatora zvinhu kuti ndisettle dispute yanga iri pakati pangu nani nalandlord ndomutora mutora wandakaita zvinhu so ndomatsanangurira ari kuita zvokuti akatozosvika pakubvunzwa kuti orit toti iwewe watoudzwa mangwana makuseni kuti endesa zvinhu pakati unotoendesa here zvikanzi anytime kutongondiudzai kuti tora zvinhu uendesa pakati kwakutotora rori kwakutoendesa asi ari kuti inini handisi kuda kuudzirwa neumwe munhu asiri blot nekuti handidi kunetsana nemukomana inini naye tine relationship yedu yatakanga tabuilder over the past few years saka kuti nditi ndinozotaura neumwe munhu nhasi chiroanokuitirana neumwe munhu nhasi panyaya yezvinhu hazviite ndiri kuda kuti blot angondiudza kuti endesa zvinhu zvangu whether kuna mai vangu kana kuna mukadzi wangu kana kunani ameno iye ndiye achaziva kuti zvinhu anoda kuti zviendeswe kupi madam wabuda lokuti abuda imba yalokwa yalokwa but kati memba kamuna lendo kuti animba wamauda mari munzvidza mm. ada mari ketina hakuna mwana kana mari ada mari toita sei tinji vanoita hostel ndarwadziwa nezvo zvandaita zvinatisapoindwa kuti ndotasiya zvachadaya chadaya adzokurudza futi zvese mahabhisi akakudharaya ndadzoka futi ndadzoka zvayo ndadayo ndarwadziwa ketina kuti odi oh, effort yandakaisa ndichidai ndichidai this blot how pay me back zvokuti iwo wavadai wadzokera munhu ndiri kurwadziwa ketina kana bhikana ndibva ndati no haisi nyore kuramba basa ketina mm. kupinda basa kuri vhiri nyora asi kuramba kusinyore saka dai ndaisada basa inini ndainogadzira izvo zisite ndogadzira blot studio kuti tiite reason why ndakaitira blot studio ndaida kuti blot pokufamba utanga norekota munana mbari meme muchinodi meme uya now getting kuvanhu vaya futi vaya vaya vaiti kana vachibhema vesu vachiita sei saka ndakuta profita kuti uve nestudio yako zvakaita ngevigilansi ndakuti uve nestudio yako zvakaita ngejara uve nestudio yako zvakaita ngeorchestra mberi kwazvo kuti norekota mustudio mani mako yedu inenge iri yejenshiki chete apo zvikuita zvisizvo mfana wangu yakagadza studio yakuta nhasi ingoripa ngona iri empty yakamirira istudio yemukomana iyoyo iye akatorimwa munhu achita video rakarimo ndakano vanoenda papeji rangu ere facebook rangu inini iam now stepping down as a manager on waplot handina reason yandakameshena ndakataura kuti iam now to, uh, to concentrate on my business Sisiketina ndambokonzera business rani rangu because handisina time pakuda kuti oke kuti nguva nefamily handisina chito zvakanyanya ndabuda ino ndatenga but chamusha kuti waizi titoni iwewe wakazingova nezvinhu maoko landlord zvakabva ita kuti ah rent haisi kuuya zvakabva aita akabva atrumamagwiti ake kwabva kwauya someone ringe riya riya kuti imimi hausi kubhadhara rent apa because iwe uketina hamina mbokubvunza munhu akasiya kalokembe ako for three months kune zvo zvakasupa mari rent unoona ndozvakutora legal way handiti against chi saka uyu landlord uyu azvaiita kuti asamone blot the reason being ndoti blot haamuzivi inini ndinati manager kuna landlord ndakamboronza zvese ndini tinoita mapenenzi ese handidi kuona ipamba pandinokira mwana iam responsible for everything ndinoto tikatowirirana landlord azodai maka zoti chiwewe otoni iwewe pasvika nyaya yamanje apa wakutoandichaona blot who is blot inini ndosamuna samuna kunani kwauri iwewe nekuti ndiwo akaita sei ndiwo andakapa imba ndo kunopinda kwakanovhurika imba yabloti handiti ichi zvinhu zvichibviswa but zvinhu izvozvo izvo zvichibviswa ah, handina kuda kutora samunhu ndikariposta pasocial media kuti ah, isita kubvawo kuya kwapaipa ndakaramba ndakanyarara sorry hanzvadzi ndimbokumisa ichifambirana muri kuti imimi imba yabloti after chechi yazotadza kubatsira kubhadhara rendi ma 550 550 550 matatu pamwedzi mitatu ah, four months eh. okay ma550 ari for 2200 landlord akabva atora samoni akasamona imimi nekuti zita release agreement ranga riri eh, pakatadza landlord pakatadza chechi kubatsira kuzobhadhara sekupromisa kwayanga yaita makaudza blote here kuti hona ndozvavepo apapa mashoo mamusina chaiti mashoo here kuti paite income yemari saka ah, since apatokuti bva patoipa kapaka saizi ndakupushana nalandlord ndakupushana nalandlord but two more tikaona kuti anyaya dzino ndo nyaya dzemakotsi nyaya dzo nyaya dzikaenda kumakotsi dzikambozo zvikazotorwa zvoti message of court yatuta zvinhu nyaya dzo dzadziperi wero wero ndazotaurira ndini ketina zvinozodhura zvinhu zviya zvezvo ndakabva ndamhanya i go and pay mari yaidiwa yerent andonzisa hmm. ndabva ndamari ndo yerent ndokutora kwandakaita zvinhu ndatora zvinhu ndakaenda nazvo ndamisa mugaraji mazviri from that day chetina rakabuda zvinhu imomo from that day ini ndasangana blutika one ndasangana yekupi ndasangana blutika one panoti kupolisi zvinyanya zvazvaitika machiitwa mune zvanga achiita imomomo ndo pandakasangana nemufana wangu ndasangana nemufana wangu ndo pandakasiyana naye ndichete chakataura inini ndinoda kuti handizivi pamwe kuti achazotaura mumwe pane paakandifonere jona akadai reason why uona kuti zvinhu zviya zvezvi eh, panenge paine madisi unoza kuti eh, chatina i'm not yet saving but pane madisi akwatika between your blot nemudzimai wake like those you are saying blot kana colorful but you know blot is a married amount is a married man mm. pane mudzimai and saka zvimwe zviya zvichiitika zviya zviya inini ndaine machances ekuda kunotonosiya zvinhu chero kune kupa mukadzi wani wablot but inini panogoita mameetings angu naye trick two Ani wachitaura something chiri different toward that person. Ende kutachina ehe eh, munyadzi inota but pane dzimwe dzoti nini akinoti because nyadzi to that level. You understand? Mm. But izvo zvepanhu zvechimbuzi kugara kwa pachawo. Saka mambo zvotaura munhu so munhu so zvaisaita. Between mu discussion imwe chete iyoyi makabva vabuda nhau yokuti eh, blot hanzi ari kugara na colorful Kutaura kwanhasi, pari zvino izvi zviri kunzi Blot ari kugara na uh, Colorful. Ndofunga kuzorwara kwaazoita achizoenda kumuchepatara ndokwaanga achibva here kana kuti zviri kufamba sei ini nyaya yacho handisi kunyatsoiziva asi ndomataurwa zviri kuitwa iko kulive mukanyatsoteerera muchanzwa kuti aiwa zita raColorful ratodii ratobuda saka mubvunzo uri pakuti wo saka Blot akabva atiza mukadzi kuti anogara naColorful handizive kuti maartist edu chii chiri kuitika uye handizive kuti chii chiri pana colorful chinoita kuti adaro e, kumaartist edu ndofunga makuziva nyaya dzake dzakawandisa kuti nasana e, nhasi nhasi azingana hulungende azorohwa amangwana ana nhingi azorohwa nhasi ana nhingi so nhasi at this very moment in time zviri kunzi colorful ana blot Hmm. andizive vana ava kana vachizviita kuti vanenge vachifunga sei handizivewo zvangu but haungasiye mukadzi kuti unotora munhu handizive zvangu kuti vana ava vanaviona senyaya iyi but haungatosiye mukadzi kuti unogara nemunhu wauri kuziva kuti atenderera varume vese vemuindastry Ah, zvinhu zvacho so ah, vanhu vakapopota nezuro madeko vakapopota zvisingaite vakati aiwa kalafu ndiye ari kuda kutombodhindwa e, eh, vaibva vaitonyora nemazwi acho vakati aiwa kalafu ari da kumamiswa anyanya chihure kalafu haangaitika nhasi abva pana uyu nhasi apana uyu ende ari kungokumba vese haasarudze kuti munhu uyu akati asii kana kuti zvakadii ari kungokumba vese ari kungotora vese ada kumbodhindwa because akonzeresa zvakanyanyisa muindustry ndozvanga zvichitaura vanhu but anyway isusu hatipowo kujajaha nyaya dzinoita vanhu mubedroom kana vari vese anditya aisusu tiri pakukupakurirai kukupai zviri kuitika kumastreets nezvatinenge tabata malatest zviri kupisa pisa mastreets anditya e eh, toda kukupai zvinenge zvichibvira bvira ava ah, panguva iyoyo another question sorry hanzvadzi yandinoda kubvunza pamunoti pakazoshaikwa rendi ko peji rabuloti neyoutube yabuloti hazvipinzi kamari here because ininewo ndine peji ka ndine youtube channel ya- yangu yandinombokanda pano nepapa handizoshayika 200 ka 300 pamwedzi youtube yablot Ne- ne- ne- toti maybe nekurova zvayanorova pamwe zvakamuvhiringa kuti adzoke kubasa kunotanga kunorova ko youtube yake nepeji yake Right. Can I let me let me clarify on that. Zvandakudza ndichitopinda muoffice inini. Kana blot achikupura ndakamuudza kuti blot mufana wangu. Iwewe if you are an artist zvinhu zvako zvese zvinofana kuwanika pauri kuti pa account one. But inini ndakasvikawo ndichida kuti kuimplementa kuti nditi tigadzire YouTube account ya blot. Yandakatombotedza ikati igadzirwa ichobadzirwa na Simplex. Kuti ave ne YouTube inonzi yake yekuti anoda anonga music ya blot. inouploadwa naSolid ndiye anorarama accounts upload saka kana vachinzi vanopanana mari pamwe vanopanana with behind my back ndaisaziva inini but youtube yaupload ina solid page raupload rakutoita nezvaro i was also oh ameno ndoziti chiediteri kati mona manager yopo ndaito manager that page anoti page inogona kutonga kupusha vanhu vakawanda ani takapusha siri pepe ndaito manager but muzve page rera ndisolid anosimbi solid wasana naye anoaproducer futi anenge achimburisiro chi mangoma acho iwayo saka zvema youtube avo i don't want to comment anything about that because kana page ichinzi ropinza mari vanobvisa solid ndiye muzve page because blot chacho atorina page iwayo atoti atori nekuti anenge atoripo kana paaccount rapo zvoti ndotoziva zvese zviri kupostwa zvazve i don't know why kuti solid inini achanga ada kundirwisa kunge ndaita seafter all ndakabuda basa inini quietly ndikaenda ndikatomusiyira basa but chandoziva chandoziva ketina hasi blot akanyora zvazvo kuti zvazvanga ndaitoro rubariro chandoziva yeye whatever say what you want but zvibude pamuromo pablot ndichafara ndikazwa blot nhasi achindudzwa chitono wakashata handizive ndivo zvavakusenza vese vari two ende ende iyoyo chokwadi am very emotional about solid Mfana kuti amurespecta ndichiti mfana wangu haichazei but ane kamwe kutipinda akaita kuti funga kuti nini handichazei isingazvioni but it's fine ndokuva nezvinhu kwandakaita pablot up to now murungu wangu asanga muona aright ah, aright ah, ah, nyaya yekutorwa kwezvinhu ndofunga yatsanangurwa eh, eh, mainzwisisa kuti zvakafamba sei so ke takabva bvunza mubvunzo wakanaka chaizvo akati ko nhai eh, tony mukomana anonzi nhasi haana kana mari yekudii zvinhu zvakamuomera Kungomana ane YouTube account one mari iyoyo um, inobva kuYouTube haikwanise kumubatsira here zvinhu one or two things ah, ndipo pakabva pataurwa naTony naTony uh, uh, Bindura akataura iye kuti aa ah, YouTube account iripo inotopostwa basa raBlot asi account iyi haisi muzita maBlot haisi kurandwa naBlot Eh, zvichireva izvo kuti mari dzese dzinopinda muakaunti umu hadzisi kutombo hadzisi kubatwa naplot hatizivi pamwe because yatutaura kuti um, uh, producer wake simplex no pana simplex nasimple simple yeye simple right simple producer simple ndo vari kumhanya neyoutube account yavo uh, yablot which means masongs ese ablot ese atinoziva ayaya nemamwe ari kumamillion views ese ari under simplex so ndipo pavanhu vakawanda pawakaita mubvunzo wakati aiwa ka hazvimake sense kuti producer ndiye anouploada mai masongs aartist zviri kumbofamba sei so andizivewo kuti kupusa here kwevakomana ava eh, ignorance here kusaziva here chii chinenge chimboitika zvokuti iwewe saartist you trust someone else to open a youtube account for you and obva atoichengeta iwe hautozoti zvinoaplodwa sei kana kuti zvinodii iwe chako kungoimba wotorwa mavhidhiyo worekodha mavhidhiyo zvekuzoti zvazodii unosara worira ka mari ichipinda zvayo mumwe munhu achidya so uh, so far hatisati tanzwa side ra, ra ivo dj ivo producer ava kuti vatisanangurire kuti ivo uh, simba racho rekuti varane uh, uh, youtube account yaartist vakaiwana kupi maybe maybe vakomana ava vane eh, agreement hatizvizive zvinhu izvi but uh, i think uh, zvingori uh, normal zviri professional zvine kahubusiness minded mukati ndezvekuti artist anozvivhurira youtube account yake yaanozviranira iye yekuti mari ikapinda inenge yakanyorwa zita neaccount number iri addressed kuna artist so zviri kuitika izvi handizive kuti chii chiri kuitika nevakomuna vemuzim danco uh, ah, a few months ago takaita futi case yacaptain britain captain britain vachipopota vachitosvika pakutaura zvenyadzi online nemhaka yekuti munhu akatora youtube account yavo mumwe ndiye ane facebook page which means vanhu zvese zvinenge zvisvika nacaptain britain nekutrenda kwese kwavaiita hapana kana chavaiwana kusvika nanhasi maaccounts iwayo atori mumaoko evamwe vanhu so handizive kuti panogadzirisika seiko eh, vakomana vezindanso muri kuzvifambisa sei kupusa here nhai kwamakaita chimunipindura yavo chiiko makapusa here Chiiko? Munozonyanya kutora madrugs zvekuti munobva matadza kuziva zvamuri kuita. Kwanzi ibasa here? Kana iwe wati uri artist, uartist ihwohwo ibasa hunofanira kukupawo sadza patable and YouTube iyoyo, Facebook iyoyo, TikTok iyoyo zvinhu zvinoita kuti uwane sadza patable. Saka kana wakuti maaccounts araniwe nomwe munhu zviri kumbofamba sei? Ah! ende futi zvakaoma andiudzewo kuti muri kufunga kuti chii apa nyaya iyi of course nyaya yakaendera mberi ndichatozoposta part two handiti ndichatozoposta part two nekuti uh, um, yakareba zvokuti ndofunga takasvika kuthree hours takagara palive tichida kunzwa nyaya yekuti yakafamba sei but pari zvino ndati ndingotaura nyaya yezvinhu iyi munzwisise kuti zvakafamba sei kuti nhasi manager ndivo vanonzi ndo vane zvinhu zvani zvemukomana and then imwe nyaya yakabuda pakataura eh, tony iyi ndeyekuti um, vaendesa mukomana kumatrix mukomana kwakabva kwabuda mashow hanzi kwanga kune yekucity sports here kudidiwo e saka mukomana aifanira kutenge aripo asi zviri kunzi tafadzwa chidawa uyo wematrix anora ana matrix hanzi akatobuda pachena akati avarume mukomana muri kumutora henyu asi anga asati aibva which is another issue that we have to address at this point in time ah, ndofunga ivo masponsa mamaneja vanhu vanenge vakasaraunda maartist ari kutadza kunzwisisa kuti e, munhu kana achinge anzi ari addicted to drugs even akaenda kurehab ku, ku munhu iyeye anoda nguva yakati o oh, kuti zvinyatsokubuda musystem asati abuda but vanhu ava vari kumhanyira kufunga kuti mari dhiri pacha dhiri tikufanira kutoita show tobva tatoita mari chavari kunyanya kukudza ndechekuti mari zviri kuita kuti vamhanyise kubudisa maartist murehab vasati vanyatsokuibva zvinoita kuti kana vabuda hazvivanetse and hazvivatorire nguva kuti vadzokere kuhabhiti yavo yekudhara hanti maona tine instance yasaint flow saint flow went through the same thing saint flow akapinzwa mureap natinashe mutarise um, akabva anogaramo but tikada kutarisa futi timeline yacho yakagara imomomo kanguva kadiki diki so kubva atobuda and achibuda akabva atotanga kunzi basa basa basa basa basa tisati tanyatsoona kuti mukomana abo here but im glad kuti kuinstance yasaint flow um, akazo ehe kunobuda mahunga hunga kuri yekuti mukomana achiri kumwa hake tea but zvakaita kaproductivity zvakamusimudzira paakadzoka iwo akasvika mukomana akasumuka akadii akadii akachimhanya akabva atosumuka zvachose adidya but now tine instance yablot which is different one mukomana atorwa murehab asati anyatsoibva handiti abva abudiswa abva amhanyiswa kubasa vabva vaita show hanzi vakabva vazoita imwe show yepabig apple vaita two mashow basa bva ramira basa ramira manje mukomana angogara padeni hasisina chekuita ka vangoita two mashow chete hasisina chekuita obvious mukomana achabhoyekana achaita sei mukomana achafunga kuti adai ah, ndamboita sei ah, ndambotora ndambonama zvangu vaiziva uyo akutodzokera futi number one number two it means zvaasina basa hatorina kana mafinances ekuti achengetedze mhuri pane paacharamba osvika kuti a ah, maneja toni ndipewo ka five dollar yeupfu a ah, maneja toni ndipewo ka two dollar yemapapa a ah, maneja hazvizoiti kuti semunhu wemurume ungoramba uchadaro uchadaro zvino chichamupa stress kuti ahana mafinances ekuchengetedza mhuri yake pedzezvo akudzokera futi kuproblem yake iyaya handiti maona so sekutaura kwamaneja vacho iye tony akatotaura kuti aiwa inini mukomana pandakatozosiya basa ndakanga ndatoona kuti aa ah, mukomana adzokera kuya kuya kwatakabva number one number two even chechi kuramba kwayakaita kuti vaendere mberi vachibhadhara rent zviri kunzi chechi yakanga itori nemaziso aiona mukomana kuti ari kuzvifambisa sei zviri kuita here vamwe vanoti ah, maitire airi kuita mukomana awo kuti tirambe tichiri associated naye hazvidii hazvibudi ndokuwithdrawa kwavakaita help yakanga vambopromisa kuti ah tichabhadhara rent kwe 12 months so ya pari triki kana tazoti next time tazoti gare gare munhu kana achinzi apinda murehab ngaapiwe nguva yekuti anyatsorikava pedzezvo osvika obviswa muenvironment iya yaanga ambori yaikonzera kuti aite izvozvo otombochinja kana shamwari otoenda kure momuchengetedza muchiona kuti ari safe here pfungwa dzake haasi kufunga zvakanyanya here eh, you know ari kuwana zvaanoda here zvinoita kuti asafunge kuti amborova futi ambodzokera kumutoriro kana kui hameno kungoma hameno ndimi munozviziva mazita azvo nai right uh, so ndoyandati ndikuigirai uh, pari zvino um, ndiudzai zvamunofunga mucomment section uh, vamwe ndivo vaitaura kuti ah, vakombatoni vanenge vakati ngwarisei vanogona kunyenga mukanwa vari kusofta softa havasi kunyatsobuda pachena vamwe ndo vakabva vatomhanya kuti aiwa sori a ah, mukombatoni takazokutukai tichiti asi tanga tisati tanzwa nyaya asi zvatazonzwa nyaya kudai ii tokumbira ruregerero ah, munoratidza kuti mune rudo nemukomana imi maingoda kuti mukomana asimuke but mukomana ndiye akakuitasai akakudisappointai so iwould like to know what you think in the comment section ndiudzei kuti muri kufungei munoiona sei nyaya iyi ah, mukoma toni ava can we trust him tingati zvauri kutiudza ndizvo zvese here kana kuti pane dzimwe nyaya dziri kupi dziri kumashure eh, kana eh, tatizivi zvinenge zvichiitika kumashure ikokoko but anyway see you guys next time ndichakuigirai part two yenyaya so that tingofambirana pamwe chete muzive zvese zvakataurika eh, panhau iyi